दुखी रहै तऽ ओकरा बाद महादेव ब्राह्मणक रूप धऽ कऽ एलखिन साठि हजार तौला मँगा कऽ साठिओ हजार तौलामे तेल भरि कऽ साठि हजार ओहि लोथके खण्ड बना कऽ आ धऽ देलखिन साठिओ हजार तौलामे साठिओ हजार पुत्र भऽ गेलनि सगर महाराजके सगर महाराजके जखन साठि हजार पुत्र भऽ गेलनि तऽ सगर महाराज चाहलखिन जे हम अस्मैत जग करब असमैत जग करब तऽ असमेत घोड़ा सेहो मंगेलथि असमैत जग केलथि तऽ इन्द्र भगवान बुझलखिन जे असमैत जगके सुन जे कऽ लेत ओकरा इन्द्रक पावर भेट जेतै तऽ इन्द्र भगवान बुझलखिन जे हम कतऽ तहन इन्द्र रहब ओहि दुआरे जग आरम्भ भेल तऽ असमेत घोड़ाके इन्द्र भगवान लऽ जाकऽ आ एकटा मुनि तपस्या करैत रहथिन ओहि मुनिके आश्रममे बान्हि देलखिन

तऽ तकरा बाद जे छै से सगरके बेटा दिलीप आ दिलीपके बेटा साठि हजार वर्ष तपस्या केलनि हुनका ओ सब खेल करऽ जाथि तऽ हुनका सबके धियापुताके सब कहनि जे देख तोहर पुरखा से दिवरा दिवरी भीड़ लागल ओ सब मायसँ पुछथिन जे एहन बात किया कहैया तऽ ओ सब कहलखिन जे माय हुनकर कहलखिन जे एहन एहन बात भेल यऽ अहाँके पुरखा छथि मुनिके तपस्या भग्न कऽ देलखिन तैँ हुनका से मुनि श्राप देलखिन ओ दिवरा दिवरीक भीड़ लागल छथि हुनका सदगत नहि भेलनि ओकरा बाद जे छै से साय असमंजसके बेटा दिलीप साठि हजार वर्ष तपस्या केलथि गंगाके गंगा हुनका तपस्यासँ नहि एलखिन दिलीपके बेटा सेहो साठि हजार बरस तपस्या केलखिन हुनकोसँ गंगा नहि एलखिन हुनकर बेटा भागरथ तपस्या केलखिन भागरथके तपस्यासँ महादेव खुश भऽ गेलखिन महादेव खुश भऽ कऽ आ कहलखिन जे ठीक छै अहाँ से गंगा लिअ तऽ कहलखिन महादेव जे गंगा जे ओना अहाँके हम देब तऽ गंगा तऽ पृथ्वीके रसातल धसा देतै एहि ऊँच चोटी परसँ जखने गंगा अहाँके हम देब तऽ गंगा रसातल धसि जायत तऽ महादेव अपना जटामे कऽ पुड़िया बना कऽ आ भागीरथके गंगा देलखिन गंगा देलखिन भागीरथ ओ खुश भऽ कऽ गंगा लऽ कऽ अबैत रहथि भागीरथके अबैत अबैत अयला तऽ एक जगह हुनका पैसाब लागि गेलनि गंगाके ओ धऽ देलखिन अपने पेशाब करऽ लगला पेशाब करऽ लगला उठाबऽ लगला तऽ कनी गंगा छिलकि गेलखिन छिलकि गेलखिन तऽ गंग ओहिठाम तऽ गंगा भरि बहि गेल धार बहि गेल ओतऽ तऽ पानि कोनो ओतऽ गंगा भऽ गेल ओहिठाम ओहिठाम भऽ गेल ओहूठाम एकटा मुनि तपस्या करैत रहथिन गंगाके उठा कऽ पीब गेलखिन भागीरथ जे छै से ओहिठाम निहारा मिनती करऽ लगलखिन जे हमर गंगा दिअ हमर ए, पुरखाके सदगति नहि भेलै हम बहुत तपस्यासँ ई गंगा लेलहुँ हेँ हमर गंगा दऽ दिअ हुनका तपस्याके बलसँ ओ मुनि कहलखिन जे देव अही शर्तपर ई गंगा जे हमर गंगा बेटी हेती तखने हम देब तऽ कहलखिन जे ठीक छै अहाँके बेटी हेती तऽ ओ जहाँ नब्बी ओहि गंगाके नाम धेलखिन ओ कपिल मुनि रहथिन ओ कपिल मुनि ओहि गङ्गामे एखनो छथिन आ कपिल मुनिके जहाँ नबी से बेटी भेलखिन ओतऽसँ जे छै से भागीरथ गङ्गाके कहथिन आगू आगू चलथिन आ कहथिन जे समटू बनिया हाट बाजार एहि बाटे औता सुरसर भार लोक हुनका कहनि ई छोटी मोटी भागीरथ छितनी कपार हिनके पुते औतनि सुरसर धार जखन हिनका गङ्गा गेलखिन हेँ भागीरथ उधार कऽ देलखिन आ साठिओ हजार हुनकर से स्वर्गके वास लऽ लेलखिन भागीरथक पुरखा तैँ लऽ कऽ लोक एखनो जे बहुत नीक बच बेटा छै जकर ओकरा लोक भागीरथ कहै छै ओहीसँ भागीरथ साठिओ हजार सदगत कऽ देलखिन आ स्वर्ग दऽ देलखिन अपना पुरखाके ई कथा आइ समाप्त भऽ गेल